nda kuita chingano nhasi chingano changu ka ndakachifunga mazuva apfuura aya handiti ka zvandakafunga ka kare kare pasichigare nguva yatakakura isusu ana mbuya ana sekuru taiti tikaenda kumusha tainoenda tainoitirwa zvinonzi zvingano taidzidziswa tsumo nemadimikira rudzi rwedu rwechishona kana kuti rwemamwe marudzi ose i think vanazvowo zvavo zvavanoita asika chedu isisi chechishona chandoda kuita nhasi ka chidikidiki chandoda kuita nhasi ende ndoda kuti muteererese Kare ana gogo vaiti kana vachiita ngano vaiti paivapo vazukuru taidera tichiti dzefunde saka okay here we go hadzi kwakanga kune kwakanga kune shamwari ina kwakuna gudo kwakuna tsuro kwanga kuna kamba kwanga kuna gava hanzi shuro hanzi hanzi shamwari idzodzo dzaitamba dzese ende vakanga vari shamwari neshamwari neka saka hanzi rimwe gore kubva vataurirana kuti ha tinoita tinoita mabiko tinosangana patinosangana paruware rwokwanhingirikini ndokwatichanosangana ikoko tinoita mabiko saka munhu wega wega anouya nechikafu chatichazosvika tosvikogovana ipapo saka hanzi vanhu vese ava vari vana vakauya nezvikafu zvavo zvekudya uye akauya nezvake uye akauya nezvake akauya nezvake ndobva vasvikounganidza paruwari paiya pavaiti vada kuzodyira saka vaungana vauda kudya vakabva vaona kuti ah, kwenge hatina mvura kosaka mvura toiwana kupi hanzi zvikanzi ava ah, manje itotumai munhu anoenda kunochera mvura auye nemvura tsuro enda inochera mvura ndobva gava daire zvikanzi haa ah, imi kaini munongowanzira pana tsuro every nguva nenguva munongotuma tsuro kuti ndanotengaonotora chakati ndanotora chakati tsuro ndega here wamunoda kura kugara muchituma tumaiwo mumwe kubva gava ati ah madii kutuma kamba ndaenda anochera mvura tinoda kudya tine nzara zvikanzi ah, gapati gava ka anogona kuzongononoka zvikanzi aiwa ka uh, kamba gaende anotenga anochera mvura saka anzi kamba akati zvakanaka aguguru guguru achibva ipapo pavakanga vari paipe achienda kunda kunochera mvura nechinhikini nechigaba chake akasungirira mugumbo anzi kamba akaenda zuva rekutanga kamba hana kudzoka zuva rechipiri kamba hana kudzoka zuva rechitatu kamba hana kudzoka ah svondo kamba hana kudzoka ah masvondo mairi kamba hana kudzoka maitatu kamba hana kudzoka vaye vakati nhai kuzvitofani nzara takangogara pano ngatidyei ka chikafu chedu nokuti kamba hasi kuzodzoka ngatidyei kana auya ka chinenge chasarawo anotyogezawo maoko yawake tikadya zvedu tisina kugeza zvinei ngatingodyai tiko tinofa here ah shamwa dziyani hatu dzikati aiwa ngatigarei tidye vaya vanhu ndovavagara mukadzi yanhatu vavatanga vakuda kudya nezvo kamba anga akahwanda nepachigwenzi achida kumirira kuti vanhu ava kava haana kuva haana kufunga kuti vari kumutuma zvechokwadi nekuti vaiziva kuti chii kamba anononoka kufamba saka kumutuma kwavo vaitoziva kuti zvichanonoka kuti kuitika zvinhu zvavaida kuita handiti saka hanzi kamba uye akabva ngoti nepachigwenzi guguru guguru achisvika zvikanzi ndazviziva ndachitokuzivai kuti munoda kufanani muchidya ndisipo ndosaka makandituma maitozviziva zvenyu kuti muchafana madya iri chikafu ichi mapedza ini ndisipo ah, saka tazokubatai tazokuwanikidzai makutanga kudya ini ndisipo mangagamusira maida kuita zvechigevha neni hazvina kunaka hanzi chinotidzidzisa chii tsumo nemadimikira vanoti ivo tinoenda anopinza nzara zvichirevei vanhu vakati tiri kutama gore rinouya tiri pamusha paanhingi takatenga mumwe musha wedu kwakati saka ndokwatichaenda gore rinouya kunogara ikoko saka hatisi kurima gore rino vogara havo mvura yanaya havarime havana kana kuisa mbeu pasi yakwana nguva yakunze kwachena havana chavakohwa saka pekupedzisa pacho chii chinoitika vachatanga kutama asi chikafu havana naika saka zvinodzidzisa chii panguva inei pane mazvi pane zvinhu zvakawanda pane mabasa akawanda pane maopportunities akawanda ekuti munokwanisa kufana muchitsvaga makagara pamba Ndo nguva yekuronga, tapiwa mukana wekuronga kuti chii chatinoda kuzoita mangwana. Tsvagawo vamwe, tsvagawo mamwe mabhizinesi ari online, dzidziro chimwe chinhu uri pamba. E, vazhinji vedu tiri kubhadhara mafoni ma64 pounds ma100 pounds muchibhadhara foni yawakatenga a1000 pounds duze asi foni iyoyo haina chairi kukubatsira uri kungoita basa rekutumidzira whatsapp whatsapp every day tumidzira whatsapp whatsapp aiwaka tanga chimwe chinhu find your why find your passion make, make yourself count netime iyoyi yawapiwa namwari kuti unge uripo chinja zvinhu ndopaperera sarungano vazukuru vanodaira vachiti chii Dzifunde!